Белгәнебезчә, һәрбер борынгы әкият борын-борын заманда кәҗә командар, саескан сотник, үрдәк урядник булган заманда дип башлаган. Ләкин безнең әкият бераз гына үзгәрәк башланачак. Без аны хәзерге заманга яраклаштырып укырбыз. Димәк, Борын-борын заманда түгел, ә колак, колак заманда сарык, начальник, дуңгыз, түрә булып отырган заманда яшәгән ди булган ди бер кыз бала. Оппа, нинди кыз бала, аяклар атлап бара, оппа, нинди кыз бала, матур гына булгана, оппа, нинди кыз бала, шатлыктан шамайга. Ул гел башына кызыл калфак киеп йөргән, Шуның өчен аның исеме дә Кызыл Калфак булган. Ну, искелек бит инде бу. Давай заманчалаштырабыз. Син башыңа Кызыл Калфак түгел, ә Кызыл бейсболка киеп йөрисең ди. Бар тиз генә алыштырып чык әле. Бар. Так. Ул кызыл бейсболкадан йөргән һәм аның исеме дә Кызыл Кипочка булган. Вон. Кызыл кипочка көннәр буе телефоннан сөйләшеп йөргән. Сотовый телефон тотып йөргән теге. Nokia дигән, кара төстәге, озынча, шундый ялтырап торган кнопкалар белән, цветной дисплей, полифония, MP3, радио, бөтен әйбер булган. В общем, теләсә кемгә шалтыраткан теге. Әтисенә, әнисенә, әбисенә, классташлары, дуслары, туганнары, кемгә шалтырата алган, бөтен кешегә дә шалтыратып чыккан. Туктат, Телефоның ошамый әле. Әйдә телефоныңны алыштырыйк әле. Давай синдә самый блатной телефон булсын. iPhone 6s. Алтын белән йөгертелгән, стразлар ябыштырылган, ялтырап тора бер 80, 90, 100 мең тирәсе. Стоять! Нинди айфон шестой эс, нинди 80-90 мең? Атаң төрмәдә утырсын, анаң фермада эшләсен, нинди 80-90 мең, нинди стразалар? Nokia да әйбәт телефон, Nokia ны калдырабыз, җәмәгать. 80-90 мең стразалар ябыштырылган үттер. Бер көнне аның әнисе иртә таңнан бәлеш пешергән дә Кызыл Кипочка янына кунакка килгән.

Үзеңә кара. Анасы нинди булса, баласы да шундый. Бар, башымны катырма, уйна. Кызым. Әү, әни. Менә сиңа бәлешләр, әбиеңә илтеп бир. Ярар, әни, әбигә кадәрле илтеп бирермен. Ләкин караны, юлда теләсә кем белән сөйләшеп торма. Туп-туры әбиеңә бар. Есть, матушка, добежать до бабушки. Кызыл кипешка кулына бәлешен ала да, әбисенә таба юл тота. Авылны чыга, басу буенча бара, урманга керә, бу урманны чыга, икенчесенә кереп китә, Сазлыкка төшеп бата. Агач ботагына ябышып әлеге сазлыктан чыга, ялгыш кырмыска оясына утыра. Бөтен җире кычыта, әчетә, чәнечкеле гөлләр арасына кереп китә, колготкиларын җыртып бетерә, канга бата, тырмаша, кычкыра, шуыша. Стоять! Ты чо, дурак, что ли? Ничәмә ничә километрын ишетеп җыяу бар инде мин? И, Бөтен әкиятләрдә дә җәяү йөриләр бит инде. Ага, менә бу сигез мең ярымлы кып-кызыл кызлар белән сазлыктан ничек чыгыйм дими, дурак! Ишәтим. Давай миңа такси чакырт. Нәрсә? Давай миңа такси чакырт. Нинди такси? Дүрт тәгәрмәчле. Минем акчам юк. Минем акчам юк. Быстрые деньгига шалтыратасыңмы, кредит аласыңмы, ипотекага чумасыңмы? Мине вообще кытыкламый, понял? Кытыкламый да? Кытыкламый. Әйдә алса, кыти-кыти, шүрәлегә шалтыратабыз. Кытыкламый, кыти-кыти. Ага, әйдә давай тизрәк. Телефонына биреп тор әле. Нәрсә? Телефонына биреп тор. Үзенекеннән шалтырат. Минеке минуста, синеке акча бар әле. Ай алла, нинди мескенәк яшьләр китә. Давай тизрәк була. Черки яши синең урманында мине. Джинсы чалбарны киеп киләсе калган. Алло? Алайсамы сез такси шүрәлеме? Аллага шөкер. Безгә экипаж кирәк.

Бу көнең кая? Урман кырыена чүгәләп утыра да, такси көтә башлый. Биш минут көтә ди ул. Он минут көтә ди. Авылга карап бер моңланып ала. Унбиш минут көтә. Егерме, егерме биш, утыз, утыз биш, кырык, кырык биш, илле, илле биш. Әй, шт, әй, тортырга бир әле. Нинди тарту, нинди тарту, балалары кету, нинди тарту. Соң беләм инде балалар икәнен. Черкиләр ашый бит, тәмәк төтененә курыкмастан микән дип кенә соравым иде. Чупа-чуп сындыга. Бу вакытта урман эченнән машина тавышы яңгырый. Димәк, моның янәшәсенә такси якынлаша. Аллага шөкер, килеп җитте. Әй син тугаем, синең матур шигырьләрең, әй син тугаем, ирак калды туган ягым, минем кырлаем. Нинди көнгә калды хәзер синең малаең? Әй син тукаем, әй син тукаем. Кабарчымы, дорогой? Кабарчыма генә свали, такси Шурале урман ишан килеп җиттек. Кемгә такси кирәк иде? Миңа такси кирәк иде, әбигә кадәрле Кушлавычка хәтле. Ай, красавица, синең кебек чибәркәйләр булганда вакыт сизелмичә үтә дә китә. Әбигә кадәрле точно барып җитәбезме? Ай, красавица, сады җилләрдә җилфердәтеп алып барып җиткерәм. Ох, теш. Әйдә киттек алайса. Дорогу покажешь? Менә бу туловище покажи. Давай тизрәк бул, бәлешләрем суына. Кузгалып китмәкче генә булалар. Боларның каршысына урман эченнән бүре килеп чыга. Терминатор, что ли? Юк, волканатор. Татарчасы буренатор. Ха, боевик ясыйбыз, ха, боевик. Так, так, так, так, так, так. Буренатор. Опана! Кем бара? Бер кызда. Бер урман сарыгы. Карале матурым. Әу. Яр буенда шашлык ашыйсың килмиме? Килә, конечно, шашлыгын бармы соң? Нишләп булмасын менә бу сарыктан корбан чалабыз да ясыйбыз хәзер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ты что? Я сейчас братьев позову? Зави, зави, безгә бер генә сарык җитми давай. Шулай итеп таксист кача. Ә бу вакытта бүре кызыл кипочкага бәйләнә башлый. О, прикольно, давай, давай. Карале матурым. Әу. Ә син кая барасың? Ә мин әбигә кадәр дә барам, кушлаучка хәтле. Әбигә? Әйе. Ә кәрҗинеңдә нәрсә? Ә кәрҗиндә бәлешләр. Бәлешләр? Каяли матурым, бәлешләреңне тотып карыйк әле. А, әни әйтте, бәлешләреңне берәүгә дә күрсәтмә һәм тоттырма диде. Ярый бит инде. Эй, эй, эй, эй, эй, кая киттегез? Балалар әкияте бу, олыларныкы түгел. Ник ничек язылган шулай эшлибез без. Менә бөтенесе дә дөрес язылган, бозмагыз әкиятне. Давай дальше нормаль итеп язылайсы. Бүре хәйләләп үзенең мәкерле гамәлен кыла башлый. Кызыл кипешкене алдалап, кыска юлдан җибәрәм дип, озын юлдан җибәрергә ниятли. Ә үзе тиз генә әбинең өенә барып җитеп, әбине кабып йотарга җыена. Чабалар ди болар! Чабалар ди, чабалар! Урман буйлап баралар, урманны бер әйләнеп узалар да, кызыл кипышкыны бүре алдалап, озын юлдан җибәрә. Ә үзе тиз генә кыска юлдан әбинең өенә килеп җитә дә, звонокка баса. Звонок. Звонок. Чыгам, чыгам. Пенсия алып килдегез мәлле? Нинди пенсия инде ул тагын, эй? Белмим, әкияттә пенсия юк. Миңа әби дә бик ошап бетми әле. Да. Әйдә әбине алыштырабыз. Давай. Әйдә әбибезнең Змей Горыныч шикелле өч башлы булсын, әйдә. Нигә булса? Ва, ва, ва, ва, ва, ва. Менә, менә, менә, менә. Слушай, синең фантазия көчлеме? Ага. Ник бу өчбашлы әби белән мин хәл нишләргә тиеш, эй? Улым, пенсия бирәсеңме инде? Әби, туктале, нинди пенсия? Мин менә монда бу язучы белән генә разберусь. Алучы? Бәрәңге алучылар кирәк миңа. Өч бакчам бар минем. Нинди алучы әби? Язучы дим, язучы. Пушкин, Тукай, Тукай, аңлыйсыңмы? Күкәй? Күкәй салмыйлар шул тавыклар. Берәр әтәч алмыйча булмас әле. Слушай, син моңа лучше өч баш ясаганчы сразу өч колак ясаган булсаң. Әйдә ясыйм. Кирәк түгел. Давай дальше ничек? Ну, әкият буенча бүре әбигә ташлана да, әбине кабып йота. Минме? Монымы? Син моны? Не корт бит ул! Зато файдалы. Ну давай, давай, попробуем әйдә. Бүре тешләрен берсе-берсенә бәрә-бәрә әби янына атлый башлый. Бөтен урманны яңгыратып бер үкереп ала. Һәм әбигә ташлана. Килә бизәм, мамам. Сугышалар, талашалар, бөтен җирне җимереп, ватып, Сындырып бетерәләр, ахыр чиктә Бүре әбине каба да йота. Тәмле булды бугай. Вкусновато, но маловато. Ишисез! Ишисез! Бөтен әкиятне бозып бетердегез бит инде. Монда бүре сине кабып йотрга тиеш. Син бүрени түгел, әби, киресенчә. Соң мин аны хәзер кире чыгарыйммыни? Ай, Аллаһ. Бу вакытта әби янына Кызыл кипешкә килеп керә. Кызыл кипешкә кая йөрисең? Керә биеңә ана, тормыз. Әби, привет! Исәнме, кызым? Әни сиңа күп иттереп сәлам әйтте, һәм менә бәлешләр биреп җибәрде. Суыны беткәнче ашап куй. Рәхмәт, кызым. Ләкин мин кичке алтыдан соң камыр ризыклары ашамыйм бит. Только ит. Карале, әбием, безнең шикелле нормальный кешеләрнең бер генә башы була. Ә нишләп синең башларың өчәү? Радиация, кызым. Телефоннан күп сөйләшкәнгә ул.

Сез кем? Сукыр эчәгесе кем булсын? Кара ләбием, синең сукыр эчәгең сөйләшә бит. Сөйләшәләр, кызым, сөйләшәләр. Әле үпкәләр бер-берсенә анекдот сөйли башласа, бөтенләй йоклап булмый. Прикол. Кара әле, әкияттә дә шулай язылганмы соң ул? Белмим, минем үземә кызык инде, ничек бетәр икән бу дип утырам. Кызым, миңа бу әкиятче ошамый башлады әле. Китеп тор әле, әбиең второй гына ашап алсын әле. Ага. Э-э-э, әби, тормозыңа бас, ручнигыңны күтәр, ә? Ә бу вакытта әкиятченең кулында бензопила барлыкка килә. Ой! Ай, абау! Һәм әкиятче әбигә ташлана! Бик озак азапланганнан соң, ниһаять, әкиятче әбинең корсагын бензопила белән яра да, бүрене коткара. Галигә барам әле! Кияүгә барам әле!

Ник мин әбиеңнең сукыр чәбесе? Әйтәм аны әбисе килеп тора. Бу әкиятнең морале шунда. Әгәр дә теләсә кайда теләсә нәрсә ашап йөрсәгез, иртәме соңмы сукыр эчәгесен кисәчәкләр. Шуңа күрә выбирай наше, Покупай Татарстанское җәмәгать! Ча! Рәвешләр юмор театры артистлары Айдар Гали Әскаров, Фәрид Галиев, Әбри Хәбриев һәм Раушан Ситдиков.